Niftakar li jiena twilit fit-triq Eldorado, il-ħamru, li kienu jsibuha bħala it-triq tar-Rex taċ-ċinema. It-triq kienet tagħti għal triq oħra magħrufa bħala Strada Brighella li fiha kienu jilagħbu ħafna tfal, fil-fatt kienet triq storbjuża imma konna nieħdu gost nilagħbu ħafna fiha. Il-Ħamrun kien post kummerċjali u post ta' divertiment. Infatti aħna, il-Ħamrun, konna tilgħin u niżlin stradarjali nippruvaw insibu x'nagħmlu u nippruvaw insibu tfajla. Ħafna mill-attività fil-Ħamrun kienet issir fil-Leaga, iċ-ċentru tal-Azzjoni Kattolka. U l-Leaga konna nsibu skop għal divertiment, per eżempju, it-teatrin. Jiena bdejt il-karriera tiegħi fit-teatrin fil-, f'dan iċ-ċentru. L-ewwel ktieb fil-fatt kien. Antoloġija maqsuma bejn erba' poeti, jien, Victor Fenech, Philip Sciberras u Raymond Mahoney. Dawn konna erba' poeti dejjem flimkien li ddeċidejna minħabba nuqqas ta' finanzi, li jista' jkun illi noħorġu antoloġija bejnietna u b'hekk inkunu nistgħu naffordjawha u fil-fatt hekk ġara, ħriġna antenni, ħriġna antenni u, Kampajna. Il-moviment twaqqaf għaliex aħna dehrilna illi l-letteratura kienet staġnat. Il-letteratura Maltija kellha bżonn illi taġġorna. U aħna dehrilna illi Bis-saħħa tal-moviment, il-ledderatura setgħet tagħmel qabża fil-kwalità u qabża illi ġġibha ras b'ras ma' movimenti oħra Ewropej u kontemporanji. mill-Ewropa u mill-Amerika. Naħseb li l-moviment intlaħaq. Intlaħaq minħabba li n-nies kienet tikkonkorri bi ħġarha. Issa jekk minn dak iż-żmien 'l hawn, kienx hemm iktar skop illi l-moviment jibqa' jeżisti, ma nafx. Naturalment l-ewwel kien hemm il-moviment omolietterarju u mbagħad moviment ieħor qawwi kien iċ-ċentru espressjoni popolari li kont waqqaft ma' Peter Saracino Glott. Dana kien teatru soċjo-reliġjuż bl-iskop li jqarreb il-liturġija mad-drama. il-ġurnata aktar minn qatt qabel, naħseb illi it-tip ta' sovverżjoni għad baqa lokha dejjem. Jiġifieri jekk tieqaf is-sovverżjoni, se tieqaf id-dinamika tal-letteratura u tal-arti. L-arti u l-letteratura għandhom dejjem ikunu sovversivi, għandhom dejjem ikunu eh, kontrokurrent. L-ewwel dram kien il-poeta u n-nisa li kien sar eh, għal-ċelebrazzjoni ta' festival ta' ta' drammi klassiċi li konna minna fil-kulleġġ ta' St. Michael's. San Ġiljan. Jiena kont għamilt kummedja, Il-Poeta u n-Nisa ta' Aristofani. Dana kien kien dramm b'ħafna nisa. Għax jiena kont kont magħruf li lin-nisa kont inħobbuh ħafna. Jiena kont dħalt ukoll għal proġetti importanti bħal pereżempju Hedda Gabler illi kien dramm ta' Ibsen li kien qiegħed iressaq lejn il-poplu lill-mara, lill-mara u kemm għandha importanza l-mara f'soċjetà li qed tinbidel. Ma nafx eżattament għaliex qlibt eh, mill-poeżija għad-drammi, imma fil-fatt Naħseb illi fid-drammi hemm il-poeżija u fil-poeżija hemm id-drammi u allura jorbtu ma' xulxin. Jiena dejjem rajthom ħaġa waħda u forsi għandi nsemmi wkoll illi għamilt ħafna xenografija fit-teatru. li għadni kontent bija sallu. Karriera tiegħi fil-letteratura għada ma spiċċaċ. Imma dik teatrali laqas nsaw ngħidu li spiċċat. Għaliex eh, hawnhekk Fil-kunvent stess sa ftit ilu għamilt proġett fuq Santa Marija Maddalena dei Pazzi li ġibt tmien attriċi minn dawk li kienu fid-Drama Center, nisa, naturalment dejjem nisa. Min-naħa l-oħra, hemm proġett ieħor jew kien hemm proġett ieħor għaddej fi Spero, l-aġenzija Spero, illi għamiltu mal-Omja u dan kien proġett għal qalbi ħafna għaliex kien qiegħed iwassal messaġġ pożittiv ferm lil nies li għandhom diżabilità. Jiena ma tantx intihom importanza għax naħseb illi hemm oħrajn illi kien ħaqqhom jieħdu premjijiet bħal tiegħi. Imma imma dehrilhom li għandhom ituhom lili. Dan huwa wieħed mill-premjijiet li estetikament inħoss li huwa importanti. Dan wieħed milli jogħġobni. U fuq xkaffa jidher sabiħ.